dumelang ke a le lotšha ke a le tamiša go semoya ka dr makgabo le kgone ke rata gore dire story time story se ke rata go le botša sona ke story sa ngwano ba bego ba mmitša gore ke devante devante heart e be e le ngwana wa mošimane ke story sa koša bohloko story se ke story se ke se badile mengwaga e la go feta gomme ke rata gore ke se shere le lena Okay, uh, go kile gwa ba le mosadi, basadi ba babedi. O mongwe be a bitšwa gore ke Jennifer, lebitso la gage, o mongwe be le Sarah Hart. So Jennifer le Sarah Hart ke basadi ba makgowa ba e le gore ba be ba ratana. Ba ba na le mengwaga bo 30 something, 40 something gona mowe ba ba sa le yang. so basadi ba key mafeletše ba feletse ebile ba ba nyalana ra tsaya re kwa nageng tša boamerica le matšatši a lekgono ka mo nageng ya rena ya aforika borwa ga ba gane ge batho ba bong bo botee ba nyalana so jennifer le sarah hart ba ile ba nyalana ba dula mmogo gomme ba decide gore ba thome go adopta bana ba thomile pele ka adopta ngwana wa mosetsana o e le gore be le le colored ba dula-dula le yena. Go bogega gore ba ba sa mo tshwara gabotse, ngwana yola wa fela a eja mo di-dustbin-ing jwalo le jwalo. And then ge ba report-iwa ba bolele gore no ngwana yo ke mo a tšwang gona, ke ka mokgwa o e le gore o godišitšwe gona, that's why ebile ba ile ba mo adopter. Ba bolela lentšu la gore ngwana o le ga gabo mo a tšwang gona o ba sa tshwerwe gabotse, ya ba gore dilo tše tša go ja di-dustbin-ing ke dilo tše e le gore o di rutile mola a sa le gae. Okay, ba bolela rona bona ga se responsibility ya kora gore ga se eh, ga se bona ba khositseng bothata bo ba ngwana gore ngwana a je dustbining bona ba fepa ngwana gabotse mare ngwana yone o ba sa gole gabotse kore ono bonala gore se sengwe ga sa- ga- a se sepele gabotse so one day ba tša ngwanola ba e lena mo therapisting gomme ba mo tlogela gona mowe until ngwana le bile ba kgona gore ba eh, social services ba mo tšee ba mo nyake lelapa le leng le e le gore le ka mo adopta le kgone go mo godiša gabotse so um ge nako e ntše ya ka ka ngwaga ma 2005 ba decide go adopta bana ba bang gape ba kgone go adopta bana ba bararo ka nako e tee bana bao mabitso a bona e be e le marcus marcus o bana le seven years ka nako tse ba mo adopta o mongwe e be e le hanna hanna o bana le four years ga ba ba mo adopta ba adopta le abigail abigail o bana le two years bana ba ke ba bararo e be e le makhalate kore ke makhalate nka no re ke bana ba kgotšele gore o mongwe wa motswadi wa ke mosotho o mongwe wa motswadi wa motlho mongwe ka naba e le lekgowa goba motlhobo mongwe o moitseng a kere ee so ba dula dula le bona gana mola ge nako ntše ya ntše ya bana ba le bona ba thoma go ja mo dustbineng bana ba le nako e nngwe mo sekolong ba tla ba bethilwe ge ba botšišiwa mo sekolo gore na go diragetšeng bana ba le ba tla reporta gore no re bethile ke o mongwe wa basadi ba le ba a re adoptileng ba re ka nako e ntši ba re ba- ba be ba bethwa ke saragatho ba be ba ba betha ka lepanta so bana ba lego bantši ka mehla bantši ba treatiwa gampe ka gae ba ba ya ba reporta mo sekolong and then sekolong ba ye ba bitše yena motswadi owe motswadi la o tlo no ganetša mafeletšo a feletša botša bana ba le gore ba swanetše ba bolele gore ga se tša bethilwe sa a go betše a se ka bolela gore o bethilwe mohlomong a no bolela maaka gore o wele or go baditše ke se sengwe jwalo le jwalo so gwa tla nako e le gore um yena serahat le jean fahat ba ntšha bana ba le sekolong because ba bona gore ba abuse bana ba le ene matitšhere kwa sekolong ba bona okay and then gwa tloga ba nako e le gore sarah hart le jennifer hart ba nyaka go adopta bana ba bang gape then kua ya ba ntho e la gore um molao wa social services ke gore bana ba santse ba attende sekolo gore ba kgone go qualify go adopta ona bangwe e santse be e le gore ba santse batle ba checka gore na ke nnete ba tla kgona go godiša bana ba le gabotse go ba fa lerato le go ba support-a jalo le jalo and-e se sengwe sa botlhokwa kore Ge ba ba adoptile bana, bana bale ba ba adoptileng ba be ba ba ba golela tšhelete e itseng ya ke ya di social ya ke gore grant e itseng ka kgwedi so ba tseba gore go ena bana bale ba bararo and then o mongwe le mongwe ba mo golela grant then go ra gore ba diang ba na le tšhelete and Jennifer o be a bereka sara ena o ba sa bereke e be le ena a šhanang le bana mo gae so ba gapetša gore marcus le hanna le abigail ba boelele sekolong gore ba kgone go adopta bana ba bangwe go adopta bana ba bantšhi e be ile ntšwe la gore ke ba tlo kry-a tšhelete e ntšhi ya grant so ba kgona go phela ka tšhelete ya bana bale ya grant so ba ile ba adopta ka ma 2008 gona mola ba adopta bana ba bangwe gape ba bararo e le go devante jeremiah le sierra Devante, Jeremia le Sierra e be e le bana ba motho o motee. E be e le bana ba motho o motee ba le bararo jalo. So ba ile ba ba ba adopta le bona, gomme le bona ba tšwela pele ka go ba golela social eh, grant. Okay, ba ile ba tloga, kore ba tlo isekgale ba seno ba adopta, ba nama ba ba bantšha sekolong. bana ba sa tsena sekolo ba re bona ba ruta bana ba bana dilo tša sekolo ba le ka mo gae kore bona jale ke ke ntho re ba ba diriša ntho re ke home schooling and then ba gapetša gore ba tloge kua nageng ela ba sepele ba ye nageng ye nngwe mo e le gore batho ga ba ba tsebe ba tlogile mola ba bego ba dula gona ba ba nna texas nako tšoe ba sepela ba ya eh, lefelo le le bitswa gore ke minnesota gona mola oregon okay ba ile minnesota ba dula dula gona then after nako ba tloga minnesota ba sepela ba pleke ba bitša ba bitša re ke westlin oregon um lebaka la gore ba ba move gantšhi le gantšhi e be e le ntho ya gore ka ka la gore ba ba abusa bana bale go thoma ba le di-questions mo go bona and then ba tloga ba movela to another state mo e le gore ga ba ba tsebe ba re ba ba sa tsentšhe bana ba le sekolo and then ya bobedi ba ba sa fe bana ba le dijo bana ba le ba re ba ba o loka kgwatso le ngwana ona maybe o na le ma sixteen years mara go mo lebeletse o tla bona o kare ke ngwana bo ma ten years bana ba le ba ba sa gole go tshwana le ba kore- kore ba sa tshwana le bana ba age ya bona ba sa lekane le bana ba age ya bona bana ba le ba bontšha gore ke bana ba e le gore ba bolaya ke tlala jwale le jwalo so ba bolela gore go na go bile batho ba bantšhi ba le gore ba ba ile ba kgona gore o bona gore bana ba le ba abusiwa le bagwera ba sarah hart le jennifer hart ba ba bona gore bana ba le ba abusiwa mara ga se nke ba ke tshwenya gore ba se- gore ba sepele ba yo reporta batho ba khe gore ba tshwenya bana bale ga ba ba tshwara gabotse go bile le nako e le gore go bile go bo na le eh, social justice practice go na le kore go na le um a ke no ceremony e itseng gona mola nageng ya america mo e le gore go bo e na le maphodisa go tletše batho ba bantšhintšhi go le monate jwalo le jwalo devante hart o ile a sepela a ya go lephodisa le lengwe a fitlha a le haka ebile a lla mo e le gore di-photographer di-journalist ba ile ba kgatha di-pictures and then ba dira story ka yena, ba etša story se se botse, story sa go kgahliša ka lekgwa lela e be le ke ra lephodisa lela e be le Lekgowa mo e le gore Devante Heart ke Mosotho. So mo matlhong a batho ba ba bona picture yeo ba ba kgahlegile. mare ba ba sa tsebe gore ge ngwanola a lla so deep down ngwanola o be a, o, o, o be a nyaka thušo mare o, pa, o ba palela ko o bolela o ba tšhaba go bolela ka gore batho ba swantše a, report, a ba report gore ba mo tshwenya ba gona mo kgauswi so e, sello sa devante heart e be e le sello sa, sa, sa go nyaka thušo but batho ga se ba kgone go e bona bona ba ba no bona o kare you know ke you know an emotional thing you know ba bona o kare maybe no ba ko re sello sa lethabo ba sa tsebe gore sello se ke sello sa motho e le gore o nyakana le thušo di-pictures tše dintšhi tša family la go di lebeletše ke di-pictures tše e leng gore e be bontšha o ka re ke family e botse family ya go kgahliša family ya lerato batho batho ba bego ba sa tsebe gore batho ba le ba abusa bana bale ge ba ba lebeletše jennifer heart le sarah heart ba ba bona e le makgowa a dipelo tše dibotse ba e le gore ba disetle go adopta bana ba makgowa i mean ba disetle go adopta bana ba basotho mo e le gore jennifer heart le sarah heart ke makgowa a mabedi a e le gore a di setle go adopta bana ba basotho ba ba adoptela gore ba ba tlaiše mola e le gore ba dirang ba gola tšhelete ya social services ya bana bale gore bona ba kgone ke phediša ka yona bana ba leng go ba phaniša ba batla bethwa ka ona mapanta go se ba fe dijo nako e ngwe ba tlo emiša ngwana kwa lebotong letšatši ka moka nako nngwe e be ntho ela gore ngwanela ga ba mo dumelele a raloka bana ba bangwe o tla khelelwa ka rumong a e noši letšatši ka moka jalo le jalo so ba tle ba ntse ba e sepetse ba ile nageng ya oregon kwa oregon ba ile ba ba ba dula gaufi le ba ba na le baagišane okay ba ba se ba tlwaelang le baagišane ba bona And then mara Jennifer le Sarah Hart e be e le batho ba e le gore ba be ba participator kudu mo dilong tša ko dilong tša akno social things social gatherings jalo le jalo o ka kgotsa le gona le eng eng kae kae ba tla tša bana ba bona ba ya le bona ba ba rata go kgatha di-pictures ba ba rata um go ba apesha diaparo tša go tshwana ge ba šetše ba sepela ba ya kae ka mo ba tswa gore go tletše batho ba tla apesha bana ba le diaparo tše dibotse and then bana bale kgotsa ba apere diaparo tša go tshwana and then ba botse bana bale go be le smile ba smile kore ba itira gore ba thakgetše jwalo le jwalo le ba tša di-pictures ka mo gae bana bale ba swanetše gore ba be clean ba apare clean ba thakgale ba ntšhe di-smile jwalo le jwalo gore lefase le bone o kare Sarah Hart le Jennifer Hart ba hlokometše bana mo le le gore ba ba dirang ba ba ba ba abuser And then ga ba ntse ba dula gona mo Oregon, ba ntse ba tlaiša bana ba uwe go bile le tšatši le nngwe mo e leng gore um o mongwe wa bana bale e lego Hanna. Hanna ka one ya bošego, ka phase one ya bošego, o ile a tšhaba ka baka la gore o ba bethwa ka nako tšowe. A tšhaba a kgona go tšhabela ka next door, a kokota gomme ba mmulela. Ge ba sena go mmulela, a ba kgopela gore ba mo khutiše ka baka la gore Sarah Hart wa mmetha. then ba ile ba mo khutiša mara saragati o ile a tla a mo tšea ga sena go mo tšea the following day ba ngwadile lengwalo ba lefile yena ganna gore ganna a le išeke kwa motseng ona a ye go apologize a ba kgopele tshwarelo a ba botse gore yena ke yena wa phošo o be a sa bethiwe o be yena ke yena ngwana o mostodi ke yena ngwana go seleka okay ka kua bane gore a gona taba ba mo tshwarela ngwane la boela ka gae so go tloga tšatši leowe bana ba le kae ba ba ba ba bolaišiwa tlala Devante Hart o ile a ba lemoga gore a thoma go ya ka kwa next door a ya gopela dijo nako nngwe bile ba tla ya frofro ka boma six five six a ya ene ga ya o maker sure wa khukhuna sara heart le jennifer heart ga ba mmone ka gore ba tsa gore ba tlo mo punish wa ya gopela dijo dijo ka next door ba mo fa dijo gomme a sepela a eja le bana ba le ba bang ka mokana ga bona so bana ba le ka mokana bona ba ba le six e be e le bana ba e le gore ba adoptile ke jennifer hart le sarah hart ga ba ntse ba phela ba ya koko ba ya ba kgopela dijo jalo le jalo ka mona next ba thoma go belela gore no bana ba maro ka re ba ba tlaišiwa ba bolaišiwa letlala so ka mola next ba di seta gore no ba founele social services ba ba botse ka seemo sa bana bake and then batho ba social services ba ile ba tla ga ba fitlhe kwa ba kokotsa ka mola Jennifer Hart le Sarah Hart ba mekile sure ba ska ba, ba araba and then social services ba ile ba tlogela molaetša gore re tlo boa gape neng neng ka ga Jennifer le Sarah Hart ba tsebile gore social services ba tlo tla and ga ba etla ba tlo bona seemo se bana ba le ba leng mo go sona go na le possibility gore ba ba tšele bana bale Ene ge ba ba tšela bana ba lora reng go ra gore yena Jennifer Hart le Sarah Hart ba tla tshwarwa ke maphodisa ba tla tronkong for abuse and se seng gape tšhelete la ba e kry-ang ya grant ya bana ba ka sa tlhola ba sa e kry-a so ba re Jennifer Hart o ba ena le koloi e kgolo ya SUV gantši ba ba sepela as a family ba ba šomiša yona gore ba lekane ka mokana ga bona So tšatši lewe ba re Jennifer Hart o ile a tšhelela Sarah Hart something ka mo senong and then a tšhelela le bana bale a kere sort of di-drugs nyana ka mo dinong gomme ba nwa nthwela drink yela gomme ba ba ba drugged. Ga se no fetša go ba tšhelela and then o ba loketše ka koloing ka mokana ga bona ka gore ba re go bo se tšo e na le tension between Sarah Hart le Jennifer Hart le bona ka bosona ba ba se ba thoma go lwa ka bose bona. and then ga se nago ba tšhelela mola a fetša ba lokela ka koloing ba thoma ba sepela ya ba ntho e la gore jennifer hart o o a tšhaba jwale mo a bego a dula gona o tšhaba le sarah hart le banana bale and already social services ba motlhaleng wa gagwe wa kuša gore a le maphodisa e se gale ba tla ba se ba nyakana le yena so a ka se kgone go tšhabela nageng ye nngwe go ya ka mokgwa a tlwaetseng ka ona gore ka mehla a dula moki ge ba bone gore ba abuse-a bana ba tšhabalela nageng e nngwe, ba tšwela pele ka abuse-a bana ge ba se no reportiwa ba tšhabalela nageng e nngwe jalo le jalo. So this time a kweša gore mo re tlo tshwara ke maphodisa then a bona the best thing kore ke fediše maphelo a bana bake, bophelo ba Sarah le bophelo ba ka. So ba re yena o sepetše, a sepela ba re ba no tšama a reila fela bale ba ba drugged. and then o tšamaya re ila fela o fihle ma shopong e nngwe ga seno ema mola shopela ba re ntho ya rekileng o rekile majwala gomme a ya koloing go ra gore yena o ba ena jwala bola gore a tagwe gore decision a tlo e dirang goba action a tlo e dirang e be ntho e le gore ga e dira a ka se boele morago goba ebile a ka se a ka se bone gore o dirileng goba ebile a ka se kwe bohloko goba a ka se be le letswalo goba gona go tšhoga. ka baka la gore aim ya gagwe e be e le go fediša bophelo ba gagwe le ba bana bale. So o ile a thoma go reila a ntše a reila and then o rile ga ntše a reila o fihlile thabeng kore ke sort of ke thaba so akere and then ke thaba ke tsela and then on the other side ke akere ke moedi ke noka e kgolokgolo mola ke the pacific ocean so ga ntše a nagana mola le a le gana mola bego a reila gona gana mola ba e bitša gore ke greek crossing ba re e mola California Highway a kere so ga le gana mola crossing ene la e le go California Highway and then gomme a gata makhura ga a gata makhura o gata lekhura le gore o dirang o tswa tseleng ba re be khevanyana pata ya gona jalo a maker sure o tswa tseleng ga a kheve le tsela yela yena o dirang yena o lebiša koloi straight ka mola nokeng ka mola Pacific Ocean Sokolela ile ya rola ya wela in the Pacific Ocean gomme ya wela fase maoto a yona a lebeletše godimo and then um, go bo go ena le o kare after some few hours go bo ena le batho ba ba ba otswa germany gona mola ba ntse ba ba thora mola ra tswa di-tourist o kgwetse ba rata go no tšama ba sepela mo dithabeng mo nageng ba kgatha di-pictures ke life e le gore ba e rata gantšhi makgong so bantši ba lanamola the pacific ocean ba tša di-pictures ge ba re ba bona koloi gape wetše ka mola ba thoma ba founela maphodisa maphodisa ba etla and then ba tla le batho ba e le gore ba kgona go thala ka bo metsing gomme ge ba fitlha mola ba kgwetše le gore okay ka mo koloing ba kgwetša sarah hart le jennifer hart jennifer hart ke ena bego a reila

Marcus le Abigail ke bale ba ba makhalat bale and then ba ntela gore go ra gore go na le bana ba bararo ba ile e gore ba shorta ba ba ke ba bego ba ba ba kgonne go ba kry ka mokoloing ke bana ba ile gore ka re ntse ba pele e kore everyone a leng ka mokoloing ntse ba pere di ba pere mapanta ba bofile mapanta so ba le ba se ba ba se ba kereng ka mokoloing ne ba se ba apare mapanta go ra gore ba diang ba tšere ke metsi and then ge ba tla ba thoma ba searcha ba searcha nako e ntše ya ba ile ba kgona go kry-a ba le bangwe ba babedi ba babedi ba e le gore ba timetše ba kgwetše le gore ba hlokofetše ba kgamile ke meetse ka mola meetseng ba kry-ile ba kry-ile Hanna and then ba buša gape ba kry-a le Sierra ke bona ba ba kry-ileng. Devante ga se ba kgone go mo kry-a le gane joale setopo sa Devante ga se nke sa hwetšagala. so ba no feletša ba ipotsa gore go ra gore setopo sa gage se ka no ba se tšere ke meetse obviously o ba ka se phele o tšere ke meetse mo a leng gona o tlhokofetše mara setopo sa sona se nke sa hwetšagala and then ge ba yo dira di-test ba checka ditopo tšela ba dira tsona di eh, di-test mo mebeleng ya bona ba kgwetše le gore eh, jennifer hart o be a tagilwe go bo e na le alcohol mo mmeleng wa gagwe e le gore e be e fetiša tekanyo

and then go bana ba le ba bangwe ba le ba babedi le gona ba kgweditše e le gore ke nnete le bona go ba go na le that truck mo mmeleng wa bona so ke ka mokgwa e le gore jennifer hart o ile a bolaya the whole family ka gona a ke tsone na wa jennifer hart a decide le go bolaya the whole family a ke tsona batho ba ke ba decidile gore e le bona makgowa ba adopte bana ba basotho mola ba ba adoptela gore ba ye go ba tlaiša e mme ba adopta e be e le gore ba ba nyaka tšhelete ya social services mare ge nkabe ba ile ba tshwara bana bale gabotse ba ba fepe ka gore tšhelete la social services e be ditšhelete ya go fepa bana bale eupša bona tšhelete ba ba- ba ba e šomišetša for mabaka a bona go patala dikoloi go phela maphelo a mabotse mo e le gore bana ba le ba ba tlaišiwa ba sa fiwe dijo ba sa tsentšhiwe s- dikolo ba bethwa ba dirwa letse ka mokana ga tš- ga bo- ga tšona mo e le gore bana ba lebile ba ba sa kgone go gola go tshwana le bana ba- ba ba- ba age ya bona bana ba le ba re e be le bana ba e le gore ke- go ba lebeletse ka seemo ke ba bannyane ke ba basesane kore no bona one gore bana ba ke phepompe mo go bona so ke ka mokgwa e le gore jennifer hart o ile a decide go bolaya family ka moka ena ka setlhogo mo e le gore ge ena ba lapisitswe ke tša bophelo o ba swantse a tše bophelo ba gage a nnoši a tlogele ba bangwe a tlogele bana ba le ba le jalo motlhong bana ba leng ke ba ile ba boela go batswadi ba bona ka gore batswadi ba Devante Hart bona ba sa phela le gane jalo ba le ba bang bona ga o tsebege selo ka batswadi ba bona ke sona story sa Devante Hart so le gane jalo setopo sa Devante Hart ga se nke sa kgwetšagala gomme ka 2019 go ile wa di tlerwa gore Devante Hart o tlhokofetše gore ba ile ba no mo tšea as motho gore o tlhokofetše officially ka gore setopo sa gage ga senke sa hwetšagala ene ba no ipotsa gore ka ge a wetše ka mola metsing le yena obviously metsi a le a metsi a le gore a di-oceaning ke metsi a la ma strong kudu mo e leng gore motlhong o ebile go kgwetse lo bile a o kgone le go thala jalo jalo a o kgone go swima obvious lo ka se phele ke ka mokgwa o se felelang ka gona story sa divine tahat so ke rata re tše metsotsonyana e metlhano re tswalele matlho a rena rapelele memoya ya bana bale ba five ga mmogo le moya wa divine tahat mo o leng gona ba robala ka khutšo ka mokana ga bona ge bang divante ke nete o tlhokofetše le ena le ena moya wa gage o robala ka khutšo ke a le leboga bagagešo a re kopaneng gape mo nakong e sa fetšego pelo modimo a be le lena